тормышта чынга ашып бетмәгән хыялы була. Менә мин дә бүген күптән сездән яшерен йөрткән бер уемны тормышка ашырырга телим. Су төбенә төшеп, алтын балык табарга телим. Булдырып булырмы? Теләк кенә булсын, барын да эшләп була, диярсез. Шулай инде. Бәхетне күбебез су төбеннән эзләсә, ә кайберәүләр аны эштә таба. Менә танышым, бик күп еллар табибә булып эшләүче Рәмзилә Вафина да бәхетен эштә таба. Аның киңәшләре сезгә дә ярдәм итми калмас. Тыңлап карагыз әле, ә мин киенә торам. Регина, сезне бүгенге көндә нәрсәләр борчый? Мине бүгенге көндә дусларым авырта, катмый. Сезнең общий заболеваниеләрегез нинди? Учетта тормыйсызмы? Юк. Аллергия юкмы сезгә? Юк. Юк. Хәзер Регина сезне карыйк әле. Сезнең казналар әзрәк кызарыбрак тора, шешкәннәр. Тешләрегездә ак таплар күренә. Хәзер без сезгә профессиональ гигиена ясыйбыз. Сезгә без нинди пасталар, нинди щеткалар кулланырга тәкъдимнәр биребез. Тешләр сызлаганда, казналар артканда кешеләр төннәр буе йоклый алмый, ашый-эчә алмый, үзләрен кая куярга белмиләр. Үз вакытында тешләрегезне дәваласагыз, казналарыгыз турында кайгырсагыз, табибларга елына ике тапкыр мөрәҗәгать итсәгез, тешләрегез дә, казналарыгыз да таза булыр. Дөрес, соңгы елларда кешеләрнең тешләренә карата карашлары үзгәрде. Бик күп кешеләр үзләре киңәшләр сорап, профилактика чаралары белән кызыксынып, Яшәүче кешеләрнең саны елдан-ел арта. Менә сез дә, Регина, беренче сәбәпләр булу белән үк табибка мөрәҗәгать иткәнсез. Һәм бу профилактика чаралары белән бу вакытта бу чирне туктатып була. Тешләрең таза булса, дёсларың таза булса, ул сәламәтлек кенә түгел әле, матурлык та. Хроник гомумиләшкән пародонтит, инфекция, казналар чире. Бу вакытта казналар кансырап тора, эремли, авырта, тешләр селкенә башлый, авыздан начар ис килә. Шул ук вакытта организмда канның, төкерекнең минераль составлары да үзгәрә. Бу иң беренче чиратта э, авыздағы беренче сәбәп булып теш гигиенасын начар кулланганда, тешләрне үз вакытында чистартмаганда, авызда теш, теш ташлары күп булганда, Шулай ук авыз белән сулаганда, прикусның дөрес булмаганда, травмалар булганда килеп чыга. Шулай ук күп чирләр шикәр чире, йөрәк кан тамырлары авырулары, экология, радиация, тәмәке тарту да бу чирләргә сәбәп булып тора. Бу чирләрне булдырмас өчен нәрсәләр эшләргә кирәк соң? Иң беренче чиратта тешләрне көненә ике тапкыр чистартырга кирәк. Иртән ашаганнан соң, кич белән йоклар алдыннан. Чистарту вакыты 3-5 минуттан да ким булырга тиеш түгел. Аннан соң теш араларына да нык игътибар итеп, теш араларын теш җепләре белән, флосслар белән чистартырга кирәк. Телне дә чистарту өчен даруханәләрдә скребоклар сатыла. Ашаганнан соң җиләк-җимеш, алма, Кишер, редиска ашау бик файдалы. Бу үз чиратында авыз куышчанлыгының эшчәнлеген әйбәтли, массаж, физкультура булып тора. Теш пасталарына килгәндә, хәзер теш пасталары бик күп. Алар составында үләннәр, витаминнар, фтор, кальций, хлоргексидин һәм бик күп бик күп төрле препаратлар бар. Зубной пасталарны һәрвакыт алыштырып торырга кирәк. Әгәр дә составында хлоргексидин булса, аларны аена 10 көн генә чистартырга кирәк. И һәрвакыт иртән бер төрле паста белән чистарса, кич белән икенче паста белән чистартырга кирәк. Хәзер, Регина, без сезгә профессионал гигиена ясыйбыз. Иң башта тешләрне ультразвук ярдәмендә ташларны алабыз.

Без сезне әле вторлак белән покрывать иттек. Хәзер сез авызыгызны 4-5 минут япмыйча утырасыз. Бу процедурадан соң бер сәгать ашарга ярамый. Регина тагын профилактика чаралары үтү өчен сезгә ярты елдан безнең поликлиника тагын Күренергә тиешсез.
Менә хәзер су төбенә төшәм. Бәлки энҗе мәрҗәнгә тап булырмын. Менә шулай инде ул. Хатын кызның беренче урында төс, бит, кыяфәт. Менә әйтәләр бит, күпчелек хатын кызлар бөтен серләрен салоннарда сөйләшәләр икән. Бер-берсенә өйдә нәрсәләр булган барысын да, шулай ук Э, ни белән шөгыльләнгәннәр? Менә сез дә карап китегез әле, шундый ханымнарның икесен нәрсәләр турында серләшәләр икән.
Лилия, хәзер без э, тырнакны майсызландырабыз, анда гель сертәбез и лак. Хәзер без Лилия базовый слой ясыйбыз. И хәзер тенденция модада шундый, что бик ачык төсләр и бер-ике бармак обязательно кирәк буерга икенче төскә. Бик озын озын тырнак хәзер модада түгел. Бер-ике тырнакны Стразы белән бизиләр. Хәзер кулыңны киптерергә куябыз. Мындай? Әйе, әйе, лампага. Идә ничек, ирең? Нәрсә пешердең, тәмле тәмле әйберләрне? Идә Аллага шөкер. Менә кичә кайтып кердем, именно соң кайтырга туры килде эштән. Шулай бит инде теге мәдәнияттә тоткарланабыз. Эш күп. Хәзер зур концертларга әзерләнәбез. Сезон ачыла бит инде. Кайтып керүемә өйдә ашарга пешкән. Гөмбә җыеп алып кайткан ирем. Шуны матур итеп, тәмле иттереп кыздырган. Бәрәңге белән әзер табынга килеп утырдым кичә. Балалар да килде, рәхәтләнеп тәмле иттереп ашадык. Ул гомумән шулай минем, пешерергә ярата. Теге өйдә хатын-кыз, ир-ат эше дигән әйбер юк бездә. Менә кем алдан җитешә кайтып өйгә, шул җыештыра, шул ашарга пешерә. Табын артында бөтенебез җыелып кичке ашка җыелабыз.

Гаилә бит инде ул теге, әгәр дә уңышлы гаилә булса, ул бәхет хәзинәне эзләп тапкан гаилә диләр бит инде. Менә без дә шулай бер иптәшем белән егерме елга якын матур итеп яшибез менә. Бик бәхетле гаилә, бик тулы, бер-беребезне тулыландырып, бер-беребезгә ышанып гомер итәбез. Балалар да бездән күреп шулай матур иттереп яшәргә тырышалар. Башта матур иттереп тәрбия алдылар, укыдылар. Тырышып белем алдылар. Хәзер инде олысы өйләнде. Ышанасыңмы, мин озакламый әби булам, Резидә, сер итеп кенә әйтәм. Әйе, менә ноябрь аенда, Аллабирса, монсы сиңа гына әйткән серем, әби булам. Гаилә тормышы, гомумән, ул өч этаптан тора кебек, минемчә. Беренчесендә аның ничектер тынычлык чоры, теге иксез, чиксез галәмдә бер-береңне эзләп табасың бит инде, Резидә, әйеме? Бу минеке дип тынычланып куясың. Шулай итеп матур итеп яшәп китәсең. Ә икенче чорда ул бер-береңә дус буласың. Гел-гел яратам дип торгач бит ул туйдыра ничектер. Ә дус була белү, дуслыкны саклап кала белү ул менә гаиләнең нигезе менә шул дуслыктыр. Шул вакытта гаиләдә балалар туа, балалар үсә, бер-береңә тагы да ышана башлыйсың һәм балалар канатланып оча башлыйлар. Һәм ничектер зур өйдә, ул кайчандыр кечкенә булып тоелган өйдә икәүдән-икәү генә каласың. Балалар чыгып киткәч инде, кайсы өйләнеп, кайсы укырга, шулай бит, Рәзилә? Һәм безнең менә хәзер шундый чор. Ә өченче чорны мин әйтер идем, бу мәхәббәт белән узган гомернең көзе диеп. Ләкин көзгә керергә иртә әле. Ләкин шулай да безнең менә бер-беребезгә сиңа мин кирәк, миңа син кирәк дип әйтер вакыт җитте кебек. Әле минем әбием дә исән сау. Әбиемә менә 90 яшь, без ниндидер бер озын гомерле, матур итеп яши белә торган нәселдер димен. Әтием дә, әнием дә укытучылар. Э, үзем дә менә укытучы, иптәшем дә укытучы. Безнең менә шулай э, укытучылар нәселенең дәвамчылары инде без. Ләкин барыбер дә күңел ничектер мәдәниятне якын күрде. Мәдәният ул да тәрбия бит инде, шулай бит? Анда да бит тәрбияләргә кирәк, матур итеп сөйләргә кирәк, ачык иттереп, бәйрәмнәрне матур итеп алып барырга кирәк, халык сине яратсын, халык сине кабул итсен. Мәктәптә дә шулай бит, балалар менә күзеңә карап утыралар дәрестә, йотлыгып сине тыңлыйлар. Көннән соң тагын килүчеләр бар инде, әйме, күп ясыйсыңмы көненә? Бүген юк, без, минем бит бу хобби. Мин бик чын күңелдән ясыйм. Бу эш буенча минем күптән апам шөгыльләнә. Шуңа карап өйрәндем. Миңа бик ошый. Бик матур бер шигырь юллары белән шуны әйтеп күрсәтим әле сиңа. Гомер сорамыйм мин, көч бир миңа, Яшәр өчен якты дөньяда. Әгәр көчем булса, тырышырмын, Якты йолдыз булып, бүгенгедәй балкып янарга. Гомер сорамыйм мин, саулык бирче, Кылыр өчен изге саваплар. Әгәр саулыгым булса тырышырмын, Саулык бит ул миңа бүген иң кирәкле канатлар. Менә шундый матур шигырь юллары. Ой, бик матур. Менә Лилия хәзер гельны буяп бетердек, кипте. Хәзер без гель-лак. буйыбыз. Бу мин сайлаган лакинде. Әйе, син сайлаган бу матур тез. Натураль тырнакларны саклар өчен очсыз лаклар алма, тырыш профессиональный лаклар алырга. Менә Лилия, менә бу гель-лакны сөртеп киптердек. Хәзер ялтыравыкны буйыйбыз.
Шул хәтле матур булды, Резидә. Әллә бүген аеруча матур ясадың инде. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә безгә бит ну хатын-кызга күп кирәк түгел име. Менә хәзер авыз шулай ерылды инде, кәефләр күтәрелде инде. Иртә таңнан миңа шундый матур бүләк ясаганың өчен зур рәхмәт сиңа. Ой, Лилия, мин бик тырыштым. Мин бик шат сиңа ошаган. Шул хәтле матур булды, шул хәтле рәхмәт. Үзең дә берүк исән-сау бул. Һәммә кеше, һәммә хатын-кыз шулай хатын-кыз бәхетен тоеп, матур иттереп яшәсен иде.

Ләкин алтын балык таба алмадым. Сез эзләп карасагыз гына инде. Ой, бар икән күрәсезләр. Хыяллы тормышка ашырам бит. Бу уй кичерешләрне бер нәрсә белән дә чагыштыра торган түгел икән, дусларым. Ярты сәгать су астында әллә ничә төрле балыкны очраттым, ләкин үземә кирәкле алтын балыкны гына таба алмадым.

Чәчкәләрнең нигә кирәге бар Өзеп бирер кешене буламаса Кечкенә генә авылда, гади генә бер ишек алдында бик күп төрдәге чәчәкләрне күреп хәйран калдым мин бүген. Ә бит аның хуҗасы 82 яшьлек Мөнәвир абый. Нинди генә күркәм гөлләр юк монда. Хайваннар да, бөҗәкләр дә, кош-кортлар да, гомумән, сөйләп бетерерлек түгел. Мөнәвир абый, сандугачларыгыз сезнең ишек алдында гына икән, әллә кышка да җибәрмисезме? Кышка җибәрәбез дә инде, хәер, җәйгәлек тә монда торалар инде. Ә кем уйлап чыгарды мондый идеяны? Моны кызым уйлап чыгарды. Тегермәнне кызларым алып кайтты инде. Бакчада матур булсын дип инде менә шуны ишек мөәшә менә монда шунда керәләр инде. Тегенә ага керә моннан чыга инде. Җилләтә. Менә аюларымыз аю Әле кызым алып кайткан умырталары бар. Кортлары чакмыймы соң? Корт чакмый болай чагында. Үрдәк тә бар, каз да бар ана. Монсы бассейн инде җәнәсе. Әйе. Ана су да бар анда, улакта инде. Бакалары да име? Бакалары бар.
Таш бака да бар ана. Менә шуны эшәй бердәр инде. Балык тотмыйсызмы соң балык җибәреп? Балык бел жоқ, җибәрә торган. Шулай мени? Әйе. Шунда балык тотып җөриләр я рәхәтләнеп. Монда да чәчәкләр утыртылар, кызым инде менә шулай. Түгәрәкләп ташлар белән әйләндереп алды инде шулай. Мотор бит, мотор булгач сөйләшү шунда. Алар Маллар әйбәтләп чистартып куялар инде, шулай чистартып торалар. Чүпләрен утыйлар, эт тә бар анда. Куркалар аннан, тере булмаса да. Менә кайбер кеше килеп керә, ой, тешләй күрмәсен, тешләй күрмәсен, ди артырап кара кара чыгалар. Куян балалары белән селкенчәктә селкенеп утыралар. Чыгам да шулай, карап утырам инде, бана шулай. Скамейкада барам да шулай. Балалар кайтмаганда чәчәкләргә куанып торам инде, менә шулай. Ишек алдына һәрбер кергән хатын-кызга чәчәкләр шулай торып өзеп бирәм инде мин. Шулай. Ну, хатын-кызны бик яратам, шуңа күрә. Чәчәкләр бүләк итә миләр, серләр шулай әйбәт булсын, матур булсын, бизәлеп торсын дип. Сиңа да өзеп бирәм инде, хәер, кызым, менә. Куяр өзеп бирәйем әле.
Чәчкәләрнең ирәк ирәге бар, өзеп бирер, яшең булмаса. Менә, кызым, менә, сиңа арак чәчәк. Ярый, рәхмәт сезгә чәчәкләрегез өчен. Сәламәт булсын, кызым, сәламәт бул. Ярар, сау, сәламәт бул. Сау бул, сау, исән сау гына. Күрешергә язсын жаңадан.
Хыялсыз яшәү кызык түгел анысы. Тормышта һәркемнең үз урыны. Коткаручы егетләребезгә авыр эшләрендә уңышлар, исәнлек, саулык телим. Ә сезнең белән инде саубуллашам.